Youtube mirasym kanaly.
Gürlemäge wagt taparsyň, diňlemäge wagt gözle. Seň bahaňy soramazlar, bahaňy özüň kesersiň. Guluň hakyny köýdürseň gul köýmez, sen köýersiň. Gul hakyny iýmek, guly öldüreniň günäsi bilen deňdir. Ähli güýç, ähli abraý agzybirlikdendir. Dogruçylyň jezasy wagtlaýyn, ýalançyň jezasy tükenmez. Suwuň tagamyny bilmedik, çaýyňam tagamyny bilmez. Adamy çagyrsaň minneti artar, Allany çagyrsaň berekediň artar. Nesipsiz ýedi gazan tagam ýedi çemçe bolmaz, nesip etse, ýedi çemçe ýedi gazan bolar. Dil ajyny iýdirmez, süýjüden doýurmaz. Söýgi islege bagly bolmadyk duýgudyr. Ynsanlygyň möhleti ynsanyň göwnüne degýänçäňdir. Dana ýoda-da giňdir, nadana ýolam dar bolar. Hakyky, hiç wagt öçmejek söýgi ata-enäň söýgüsidir. Men sözüni diliňden, kalbyňdan aýyryp bilseň, takwalygyň özi geler. Ýyly söz ýeligiňi gyzdyrar, sowuk söz süňňüňi syzladar. Hakykatyň hatyrasynyň Hakyň hatyraslygyny unutmaň. Ýakymly söz kalba ýelek deý gonar. Ýakymsyz söz kalbyňa gülle deý çümer. Ynsana ilki wesýet adamyň göwnüne degme diýmekdir. Saçyňy, sakal-murtuňy syrarsyň, gaşyňy syrmarsyň, çünki dostuň gaşyňdyr. Zenana begenmek erkege gazanmak ýaraşar. Ynsan hakykata uýar, hakdygyny Alla biler. Ýagşy häsiýet polady ýumşadar. Parahor Watanyň iň howply duşmanydyr. Adamy adam adam sanynda görer. Uzak sagdyn ýaşajak bolsaň, agzyňa sakçy bol. Nadan, ejiz, sesli aglar. Mert, sessiz. Dil, kalbyň hyzmatkäridir. Ynsanyň ýüzüniň aýnasydyr. Wagt tapsaň gül, aglamaga mejbursyň. Gürrüň üç dürli aýdylar, eşidip, görüp, bilip. Güllede günä ýok, atanda günä, sözde günä ýok, diýende günä. Ýamana kör bol, ýamanyny görme. Ýagşyň ýagşylygyny gözüňden sowma. Dost, dosty öwer, dostumok, dostuny döwer. Baýlyk, garyplyk ynsanyň aňyndan dörär. Akyl gelmese, sabyr gelmez. Bilenini öwretmedik diňe görüp nadan däldir, üstesine ogrudyr. Diňe özüňden öýkelemäge hakyň bardyr. Sebäbi seni öýkeletmäge mejbur edenligiň üçin. Ýagşylygyň garşylygy üçdür. Ýagşylyga ýagşylyk, ýagşylygy bilmezlik, ýagşylyga ýamanlyk. Geçeni bilen aýdar, şu güni gören aýdar, geljegi dana aýdar. Bereket bermekden başlanar. Bagtam baýlyk bilen dostdur. Ýaşamagyň aladasyny et. Ötmegiň gaýgysyny etme. Beýikligiňe halk sebäp bolar. Pesligiňe özüň. Işiň bitýänçä ýüz gapa bararsyň. Ýöne bar gapyň açary birdir. Adam bar, gürleşseň janyňa derman, Adam bar, ýitiren wagtyňa arman. Mesele doglan günüňi bellemekde däl, mesele doglan günüňi begendirmekde. Hiç haçan ýagşylyk etdim diýme. Sebäbi eden ýagşylyklaryň ählisiniň sowaby seňki bolanlygy üçin. Sürini çopan saklar, çopany ansaby. Halk seni tanamaz, tanarsyň, tanadarsyň.

Ak ýürekden berlen bir teňňäň berekedi, närazy bolunyp berlen on teňňeden artykdyr. Özüni bilmedik öte geçer, özüni bilen töre geçer. Gylygyň pes bolsa, ýakynyň ýatdyr. Ýagşy gylykla ýatlaram dostdur. Takwa jedel etmez. Jedel jedel edýäni tanar. Töhmeti bilip şaýat bolana kyýamat magşarda-da iman gelmez. Eger güýçli bolsa pederin. Hiç haçan bolmaz kederin. Musulman özüne buýrup bilýän adamdyr. Erkek maşgalaň bagbanydyr. Mesele oň nä derejede bagbanlygyndadyr. Günäň başy özüňi bilmän özüge şek etmekdedir. Ýalançy ogryň ekiz taýydyr. Garyň sowuny teniň duýar, adam sowuny ýüregiň. Haýwan adam diline düşüner, nadan adam diline düşünmez. Görde ýatan görmez, görkezer. Aç adam köp tagamy az görer. Doýandan soň iýenlerini geň görer. Nadandan öýkelemek nadanlykdyr. Danadan öýkelemek aýypdyr. Uruşda batyr ýeň, namardyň özi gaçar. Maňzy ýekeden iýip ýut, ajysyn saýlar ýaly. Enäni käýindirmedik ärdir, ata käýinji gardyr. Allaha ynanmagyň bir alamaty haýyr-sahawatdyr. Kişi malyna göz dikmekden saklan, endik edersiň. Jedelde ýeňeniňe begenme, jedel etmezlige çalyş. Ak-garany görýän göz bolsa-da, saýgarýan akyldyr. Hana goşulma, sana goşul. Ýaşaýşyň her gün syýahatdyr. Söýmek bagtdyr, söýülmek söýmekden has parhlydyr. Ot bar ýerinde tüsse bolar, adam bar ýerinde gussa. Meňzejek bolma, meňzetjek bol.